Hemmelere salam! Geliň biz bu gün şular ýaly göze ýakymly, tagamy süýji, köp kişiň halaýan, köp kişiň tanaýan torty bolan snikers tortyny ýasalyň. Snikers torty köp ýyllar bäri edilýän tortlaryň biri, şoň üçin oň reseptem kän, ýasalyşam kän, köp adam ony ýasabam görýär, iýmänem gowy görýär. Köp kişiň halaýan tortlarynyňam biri, içi bol maňyzly bir Akyp duran iriskasy bar, şokoladny biskwidi bar, tagamy gowy bolýar snikers tortuň. Şoň üçin ony halaýanam köpmükä diýip pikir edýän meň pikirimçe hä. Ýöne şo bol reseptlaň içinde bir ylaýyny düşürmegem kynrak bolýa bir. Käwagt bu ony edýäň eýleräk bolýa, buny edýäň beýleräk bolýa. Ýa bir içine goşuljak zatlarymyz aňsat tapyljakmy, tapylmajakmy diýip pikir edilýär. Şonuň üçin menem öz ýurdumyzda bar bolan zatlardan hemem aňsadrak ýasap bolýan görnüşinden täzeki çykýan reseptler esasynda snikers tortuň reseptini paýlaşmak isledim. Bul reseptiň içi ine görşüňiz ýaly bol maňyzly akyp duran iriskesi bar. Hemem kremem bir Adatky iýdilýän snikerslaňky ýaly has myjylap duran ýag däl-de, täzeki krem çiz diýilýän eýdilýän kremden ýasalýar. Oň tagamy sliwka ýalak bir gaty gowy bolýar özärä bir iýenler-ä agzymdan tagam gitmedi, gaty gowy bolupdyr diýýärler. Şoň ýaly gowy krem bolýar arasynyň kremem. Hemem çöregi zadam suwluja bir Agzyňda eräp barýan how snickers tort bolýa. Ýene-de bir aýtjak zatlarymyň biri tort bişireňde ilki bilenä tagam süýji bolmaly. O barasynda söz ýok hiç hili hökman tagam süýji bolmasa bar zat biderek ola şeýle welin ýöne görnüşem owadan bolmaly. Esasy bir zat bişireňde tort ýa köke bişireňde şoň daşky görnüşem bir adamlara waý iýäýseň diýer ýaly özüne çekiji bir Agzyň howurdýançy bolsa, ol hasam ylaýyk ýerine düşýän zatlaryň birimikä diýip pikir edýän. Şonuň üçin menem bu wideomy biraz uzynragam bolsa, ädim-ädim her bir ýerini görkezmek isledim, hem şu üstüniň akyp duran şakaladyna çenli ýasalyşyny ýekeme-ýeke görkezmek isledim. Siziň onda indi has köp gürläp durmalyňda snickers tortumyzy ýasap başlalyň. Ilki bilen çöregiň bişirmek üçin alty ýumurtga, ýüz segsen gram şeker, ýüz gram un, kyrk gram krahmal, elli gram kakao we ýartyja çaý çemçesi kabartma tozy gerek. Ýöne sizde bu zatlary beýdip gramlap, ölçäp durmaga tereziňiz ýok bolsa, onda aňsadrak görnüşinem aýdaýyn, şol alty ýumurtga, bir käse şeker, bir stakan şeker-ä doldurýaňyz, ol-a bir stakan bolmaly. Birem bir stakan unuň üstünden bir iki çemçe ýalagrak, iki nahar çemçe ýalagragyny aýryň-da, üstüne krahmal goşuň. Şol krahmal bilen unuň özi bir stakan doly bolmaly. Biraz iki nahar çemçänem tümmekläbem kakaoa goşsaňyz siz gramlamanam şeýdibem ulanyp bilersiňiz. Mikserimiziň gabyna ýumurtgalamyzy çakýas we üstünede bir çümmük duz atýas-da ilki buny bir goja edip garyşdyrýas. Onnoň şekerimizem az-azdan goşýas-da şu tä ak köpük bolup gowy goýy olup sudury ýüzünde şeýdip çemçe bilen bulaňda ýüzünde sudur galýança şu derejä barýança gowy edip bulaýas çişirýas ýumurtgamyzy. Hä meň ýumurtgam gowy çişdi, köpeldi, goýaldy. Indi şuň ýaly gowy goýalandan soň indi gulamany bes edäýýäs. Ine görüň, şeýdemde ine sudury gowy galýandyr, gowy çyzyklar ýüzünde bildirip durýar. Şuň ýaly gowy goýalyp köpükländen soň indi mikserimiz gerek däl, boldy edýäs bulamany. Indi bize başga bir gapda gury zatlarymyzy garýatda eleýät olary. Hökman şularyň hemmesinem elä goşmaly. Hemä gowy çişýä biskwidiň içi. Hemem tokga zat bolagan bolýa. Esasanam kakawa goşsaň dagy kakawaň içi köplenç tokgalyrak bolýa. Şoň üçin hökman goşmakak ilki eleýät. Hemme gury zatlarymyzy eläp, olary garyşdyrýas-da, soňundan ýaňky ýumurtgamyzyň üstüne goşaýýas.

Dürşt edip bulap garmaň. Emaýilenjik ýokardan aşak edip ýuwaşlyk bilen garyň şol ne gözelje çişen ýumurtgamyz çökmez ýaly. Ýöne hem çöküp görmeli däl hemem gowja garyşdyrmaly. Şeýdip gowja edip unumyzy kakaomyzy garýas ýumurtgamyza. Işlerimize başlamakak ýa-da edip otyrkak aralykda duhowkamyzam işledip goýýas olam ýüz ýetmiş bäş ýüz segsen gradusda işläp gyzyp durmaly. Galan hamyrymyzam şular ýaly ýigrimi iki santimetrlik galyba guýýas. Ine, görüň, hamyrymyzam gowy hamyr boldy, gowy şokoladny hamyr boldy. Indi buny şu galyba guýýas-da, puhowkaň ýüz ýetmiş bäş, ýüz segsen gradusynda, iň aşakysynda goýup, otuz bäş, kyrk bäş minut, tä çöpjaş gury çykýança bişirýäs. Hany biskvit çöregim bişdi, tüweleme gowja-da çişdi. Indi şony çöp jagaş bilen barlap görýäs, şuň bişenini bişmänini. Bizem özüňiziňkine şeýdip, çöp dürtüp, şu çöpüne gurja çyksa, şu bişipdir, hiç hili hamir däl boldugy. Eger şu çöp gury çykmasa, birazjyk hamir ýelmeşse, Onda ýene-de kyrk bäş müntdenem köpräk elli bäş mündem bolsa howkada goýup bişiriň şu tä gury çykýança bişirmeli. Şeýle çöregimizi indi galybynyň çykaryp şuny beýlelikgän düňderip goýýas şo ýüzüniň pökgüsi bir azajyk bir düzleşer ýaly beýlelikgän agdaryp goýýas onda Gowy sowaýança goýýas eger wagtyňyz bolsa daşyna streç klýonka orap bir birki sagat holodilnikde goýsaňyz hasam gowy bolar arasyny keseňizde owranmaz ýaly pytyramaz ýaly. Meniň biskwit çöregim gowy sowady düýnki bişirip goýanym gowy sowapdyr indi buny keseliň aralygyny arasyny kesmäkägem ilki bilen şuň ýaly üstüniň bir azajyk pökgeribräk duran ýeri bolsa ony kesip aýyrýas şol tortumyz gönje bolar ýaly Ondan soň bu biskvitimizi deň ikä böläýýäs. Biskvitlerem ikä bölmek üçin şular ýaly men-ä ilki bir ýekeje pyçak alýan-da bir deň orta arasyndan şeýdip kesip çykýan. Ondan soň uly pyçak bilen ikä kesäýýän. Her kim bir hile edip kesýär, men-ä şeýtsem deňje görýän, sizem şular ýalyrak etseňiz Hem aňsat bolar hemem deňje kesiler biskwitleriňiz. Şu snickers tortuňyzy bişirmek üçin iki sany alty ýumurtgalyk biskwit gerek. Ýagny onam ikä bölersiz ol dört gat bolýarda iki sany alty ýumurtgalyk bişirseňiz hersinem deň ikä bölseňiz jemi dört sanak biskwit çöregi gerek bolýar bize. Tortumy ulurajyk etjek bolanym üçin dört gat etdim. Eger siz beýle beýik gerek däl diýseňiz, şu üç gatynam etseňiz, şolam bir çenliräjik tort bolýar. Bir gatynam üstündäki bezeg üçin marojnajyk ýaly eskimojyklar ýasaýar, ana şolar ýaly zadyny-da ulansaňyz bolar. Öz islegiňize görä azajyk peseldibem bilersiňiz. Indi bolsa arasynyň kremini ýasalyň. Arasynyň kremi üçinem bize ýedi ýüz elli gram twarožnyý syr, iki ýüz ýigrimi bäş gram mesge, iki ýüz ýigrimi bäş gram iriska, ýüz gram şokolad, gram wanilin gerek. Ilki bilen kremimize başlamakak şu twarožnyý syr barasynda aýdyp bereýin. Şol twarožnyý syry entek tanamaýanlar ýa görmedikler bar bolmagy mümkin. Bul nämekä, gymmat zatmyka, bir barmyka bu taýlarda diýseňiz, Şolar barasynda aýdyp bereýin. Twarožny syr häzirki wagtda biziň döwletimizede köpelipdir, bolapdyr indi, köp ýerden tapyp bolýar buny. Köp magazinlarda ulsam ma şulan kiçiräk gapbyllara ma meňki bir ýarym kileligi siz şoň iki ýüz gramlyklaryny, üç ýüz gramlyklaryny hem tapyp bilersiňiz. Sebitbaha taýdanam juda bir gymmat zat däl, bir el ýetmez ýaly zat däl, bir mesgeden bir sähel tapawut edýär bahasy, ýöne oňa derek tagamy mesgäňkiden has gowy bolýar, mesgeli krem edeniňizden buň tagamy has gowy bolýar, bir sähel tapawut edenligi üçin menem size şu kremini ýasap görkezmek isledim. Bütin dünýäde-de häzir krem çizip şu Twarožny syrdan krem bar ýasalýar şolar bilen tanyşdyrmak isledim. Şo bellemeli zatlarymyzyň biri şu twarožny syr alaňyzda serediň şoň ýüzünde eger iňlisçe hat ýazylgy bolsara ine şular ýaly krem çiz diýip ýazylýar şol orsçada bolsa twarožny syr ýada Sliwçny twarožny syr ýa sliwçny syr diýip ýazylgy bolýar. Şolary alsaňyz bolar. Bir, ýöne plawlinny syr bolsa o bolanok. Bize ýa twarožny syr gerek ýa-da sliwçny syr gerek. Hemem bize şular ýaly iriska gerek. Hemä krem bize goşmaga gerek. Hemem arasyna maňyz bilen garyp çalmaga şular ýaly taýýar iriska-da gerek. Geliň indi bolsa kremimize başlalyň. Şular ýaly mikserimiziň gabyna öý temperaturasynda ýumşap duran mesgäni atýas-da, ilki bir bir gezejik bir ýeke özüni bulaýas, onnoň muň üstünden ýaňky iriskamyzam goşýas-da, gowy diýip garýas, şu gowy garyşyp bir birazajyk reňki agarýança mikserde bulap garýas. Görşüňiz ýaly, kremimiz gowy agardy, mesge bilen iriskamyz gowy garyşdy. Indi munuň üstüne ýaňky twarožnyý syrymyzdan az-azdan goşup başlaýarys. Kremimizi ýasamyzda twarožny syrymyz-a gowy sowuk bolmaly, mesgede öý temperaturasynda bolmaly. Şondan her gezek syrdan azajygyny goşýas, onda mikserde gowy işledýäs, gowy garýas. Ýene bir azajygyny goşýas, ýene bulap garyp, şular ýaly wanilinem şu aralykda atýas. Şeýdip gowy garyp, ýylmanajyk gowy krem ýasaýas. Siz bular snikers tortda un ýalak twarojna syr diýdiň bir zat diýdiň biziň kellämizi bulaşdyrdyň kim gidip aljakda ony nirden tapaýyn zat diýip bir garaňky görýän bolsaňyz buny kyn görýän bolsaňyz bu kremi etmäni onda aşakda komentariýada öz pikiriňizi aýdyň men size bular ýalak krem dälde başgada bir ýöne oba magazynlarynada obaň kommerçiskilerinde bar bolan zatlardan başgarak görnüşde Kremiň ýazgysyny ugradaýyn. Ýöne şular ýaly kremem ýasap görüň diýip maslahat berjek menä sebäbi buň tagamy gaty gowuda bir iýenler bara agzymdan tagam gitmedi näme goşdyň muňa nirden aldyň içine goşýan zatlaňňy diýip ýörite jaňadyp soranlar bollyda Şoň üçin meň maslahatym kyn görmän bunam ýasap görüň. Hä biziň kremimiz taýýar boldy görüň in hä goýuja gowy krem boldy ýylmanaçyk hem goýy suduryny saklaýan gowy krem boldy. Indi biz buny üçe bölýäsde şoň üçden bir böleginede şokolad goşýas. Ine şu lorial şokolady mikrowolnowkada eredip şony goşýas. Kremiň üçden iki bölegini ýarysyndan gowracygyna aýyrdym. Buna şu turşuna aklygyna ulanjak. Galan üçden bir bölegine-de şokolady goşjak. Şokoladam mikrowolnowkaňyz bolsa mikrowolnowkada ýogsa-da bugda eredýäs ine şular ýaly edýäs-de. Ondan muny indi kremide goşýas-da, mikserde bir gowja edip garýas. Eger eliňizde buňňä şokolad ýok bolsa, şokolad goşmasaňyzam bolýar, ýöne bir keseňde zat edeňde her hili reňk bolsa, hasam göze ýakymly, owadan bolýar diýip, bir bölegine şuny goşaýýas. Ýok, siz hem pesräk etseňiz, hemem bular ýaly şokolad goşjagam däl-le diýseňizem, olam gowy bolýar, tagamy ýöne bir görnüş taýdan bir azajyk Biri goýurak reňkde, biri açygrak reňkde bolýar kremleň diýip, şonuň üçin şokolady goşaýýar. Şok şokoladyňyzam ady şokolad, ýagny gork şokolad diýilýän şokolad goşsaňyz hasam tagamynam gowy edýär kremiňi. Ýüzünde ýazylgydyr gorki diýip, şo şokoladlardan goşsaňyz hasam gowy bolar. Ha, biziň arasynda kremlerimiz taýýar boldy. Bular şokoladly bölegi, bir üçden bir bölek, bulam üçden iki bölegi agrak reňkli. Kremlimiz taýýar boldy. Indi tortumyzy ýuwaş-ýuwaşdan jemläliň. Bize arasy üçin dört ýüz grama maňyz gerek, sekiz ýüz gramam ýaňky ýaly iriskadan gerek. Maňzyňam daşy arassalanan bolmaly, gyzyl maňyzlaň daşynyň gabygy aýrylan bolmaly. Soňam bir işe başlamakak bir dört ýüz gram süýdüň üstüne üç nahar çemçe şeker, biram azajyk wanilin atýas-da, şolar Gowja garýas, şekeri eräp, hemem süýt gowy sowaýança bir gyrada aýryp goýýas, onuň bilen taýyn bolup durmaly. Indi şol maňzymyz bilen iriskamyzy garýas. Maňzyňam diňe daşyny arassalaýas, ony känbir owradyp döwüp duramsoň, snikers tortuň içinde irräk-irräk maňyz görünse ol hasam gowy, süýji bolýar. Şoň üçin diňe daşyny arassalaýas-da, gowja edip ikisini garýas. Indi tortumyzy jemläliň. Ilki bilen şuň ýaly tortumyzy goýjak zadymyzyň aşagyna bir azajyk krem goýýarsa, bir şo tortumyz eýläk-beýläk süýşmez ýaly krem çalýarsa, şoň üstünden birinji biskwit çöregimizi goýýas. Soňundan biskwidimiziň daşyna ilkärak demir halkamyzy dakýas, soňam klýonka, açetatnyý klýonka diýilýänje klýonkany dakýas. Şol tortumyzy soň aýramyzda aňsadrak bolar ýaly. Hemem Beýigräk etjegem bolsa häzir biziň halkamyzdan beýik bolýanlygy üçin klýonka bilen şol daşyna gitmez ýaly klýonka goýýas. Klýonka da bir bize azar berip durmaz ýaly şular ýaly gapjadylýany bilen gapjadýas. Indi şuny biskwidiimizi süýt bilen ölläp çykýas. Süýjüli süýdümizem gowy sowan bolmaly, buz ýaly bolmaly, hiç hili gyzgynlyk galmaly däl. Ýöne siz eger bular ýaly süýdüňiz ýok bolsa, elimiň aşagynda süýdüm ýokdy-da diýip, ahmyr edip oturmaň, süýt ederek, ýöne süýjülije suw edip, üstüne limon kislotajyk atyp, şonam edip bilersiňiz. Şoň bilenem biskwitlere önläp bilersiňiz. Edewir bellejek zatlarymyň biri şul kän suw goşsaň hasam suwul süýji bolýar diýip bir öte känem ölläbem durmaň sebäbi has kän suw goşdugyňyzça tortuňyzam çökmek bilen bolar onnoň biskiwitiň bir suduryny saklamazda has myžžygrak bolar şoň üçin ylaýygrak ölçegde suwlasaňyz özüňiz üçin gowy bolar bähbitli bolar. Sentýabryň şu aralygynda ýene bir zady ýatladyp geçmek isledim. Eger-de meň şu ýasaýan, bişirýän zatlarym göwnüňizden turýan bolsa, halaýan bolsaňyz, birazajygam bolsa peýdaky degýän bolsa, onda laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Hem kommentariýada öz pikirleriňizi aýdyň, hemem kanalyma agza bolmagam unutmaň. Agza bolmagyňyz biziň kanalymyz üçin ullakan rol oýnaýar, sebäbi biziň kanalymyzda näçe agza sanymyz köpeldigi üçe, Şonçada wideolarymyz biraz öňräge çykyp, ýene-de özümiz ýaly türkmenlerimize peýdasy haýry degjek. Şoň üçin ýadyňyzdan çykarman kanalyma agza boluň, hemem laýk goýmagam unutmaň. Tortumyza geleliň. Tortumyzyň birinji gat biskwitin goýanymyzdan soň şular ýaly ak şokoladsyz görnüş kremimizden ýarrajygyny aşagyna çalýas. Soňam ony çemçejik bilen ýylmaýas, diňe şuň ýaly agardybem, gyrajygyndanam bor çek diýýärler, birazajyk gyrasy beýigräk bolar ýalyk, onam bir gezejik mişok bilen şeýdýäs-de geçirýäs. Bor çek diýýänler näme üçin gerek bize? Şoň häzir içine iriska goýarys welin, şo iriska birazrak suwugrak zat-da, ol akyp gitmez ýaly, bize gyrasyna haýat hökmünde şol beýgelip durýar-da, nim akmazlyga kömek edýär. Kremimiziň üstünden hem şol ýaňky maňyz bilen iriske garyşymymyzyň üçden bir bölegini guýýas-da, ýazýas şuň üstüne. Indi şeýdip, gowy edip ýylmanajyk edip, hemme ýerine deňje ýaýradýas. Üstünden hem indi ikilenji biskwit çöregimizi goýýas. Bulam birazajyk üstünden şeýdýäs-de, basyşdyrýas, bir boşluk zat galmaz ýaly. Ondan ýene-de tüýdümiz bilen ölleýäs. Indi ikinji gatymyzam Ýaňky şokoladly kremimiz bilen, ýaňky edil ýaňky edişimiz ýaly şokoladly krem çalýarys-da, muň üstündenem ýene maňyzly iriskamyzy goýýas. We indiki gatymyzam edil şular ýalak edýäs-de, hemme iriskalarymyzy, hemme kremlarymyzy gidirýäs, iň üstündenem dördülenji gat biskwit çöregimizi ýapaýýas. Hä, tortumyzy jemledik, indi iň üstki biskiwidimizem goýanymyzdan soň, oňam üstüne tüýt bilen ýene öleýäs-de, soňundanam kakamaz ýaly, agzyny şular ýaly streç-klýonka ýapýas-da, holodilnikde iň azyndan alty sagat ýa-da bir gije holodilnikde goýýas. Näme üçin holodilnikde öňünden goýýas? Sebäbi häzir şul alyşjagy alyşyp, çökjegi çökmese, göni kremlesak, biz soň krem çalanymyzdan soň, ol çöküp, ýüzi jaýrylyp zat edip, bize biraz Azar bermez ýaly, gowy alyşja alyşsyn, çökjegi çöksün diýip, holodilnikde bir gije goýýas. Eliňinde bolsa daşynyň kremini ýasalyň. Daşynyň kremi üçin bize elli gram kakao, ýüz otuz gram saharny pudra, iri şeker däl-de, saharny pudra gerekdir. Üç ýüz gram mesge, altmyş gram sliwka, elli gram inwertni sirop ýa-da arwal, iki gramjygam želatin gerek. Eger-de eliňizde arbalam ýok bolsa, inwertni sirowyňyzam ýok bolsa, inwertni sirowyň ýasalyşyny, edilişini men öň bir wideomda görkezipdim, şoň linkini aşakda goýaryn, şondan görüp ýasap bilersiňiz. Ýene-de bir zat, eger siz bular ýaly gara şokoladny krem däl-de ýöne daşyny ak tort etjek bolsaňyz, onda meň ak şokoladly ganaj diýen bir kremim bardyr, onam linkini aşakda goýaryn, şolam gaty gowy krem bolýar, Hem gowy gatyja bolan soň bir ýaňa äkitjegem bolsaňyz torta has zat edýän bolsaňyz birine äkitmelem bolanda daşyny gowy bekje saklaýada doňup duran beton ýaly gowy krem bolýa şonam edip ulanyp bilersiňiz. Kremi dowam edeliň şular ýaly gaýnag buguň üstünde ilki sliwkamyzy goýýas dan hem muň üstündenem saharyny pudrany eleýas da goşýas ondan ol ikisini gowja garýas şol Sahyryň pudra erär welin üstündenem arbaly goşýas hemem ýene-de kakawanam eläp goşýas ondan şolaň hemmesini şo buguň üstünde durka gowy edip bulap gowja garýas şol tä hemmesi gowy garyşyp ýylmanajyk gowy şokolad bolýança garyp bulaýas. Ynha şokoladymyz taýýar boldy indi bul hemme zady içiniň eredi kakawasam sahyryň pudrasam gowy eredi gowy ýylmanak gowy şokolad boldy indi muny bugdan düşürýäs-de sowamaga goýýas. Gowy sowansoň öý temperaturasyna duran ýumşak mesgänem goşýas-da indi bir mikserde bir bir gezek bir gowja garýas bulary alyşar ýaly. Kremimize başlamaka želatinimizem öňräginden ezip goýýas. Mydama şu želatin bilen işlejek bolsaňyz öňünden bir ýarym sagat öňünden želatini ýöne sowuk suw bilen ezip çişirip goýýas. Ondan soň ulanýas. Şu çişirip goýan želatini hem indi mikrowolnowkada eretdim. Indi şu gowja garyşan kremiň üstüne bunam goşýan, indi bunam gowja diýip garýan, gowy garyşar ýaly, alşar ýaly bir sal mikserde bulaýan. Taýýar kremimizi bir ýarym sagat halyjinlikde goýmalyş, birazajyk bir gataşar ýaly, doňşar ýaly, ýogsam entek suwurak-da hem želatin zadam birazajyk alşar ýaly. Ýarym sagatlap holodilnikde goýýar. Çaýymyzy holodilnige salanymyza ýarym sagat bolup geçdi. Indi gowy edip mikserde gowy garýas. Indi şu tä hemmesi gowy garyşyp garyşyp hem reňkem bir azajyk açylýança gowy krem bolýança gowy garýas mikserde. Kremim taýýar boldy. Gowy şokoladny krem boldy. Indi tortumyzyň daşyna çalybermeli bolduk. Hä tortumyza bir gije bolup geçdi. Indi bir bismillah diýip bir açyşdyralyň zatlaryny. Ine tuwleme gowja durupdyr. Gatapdyr kremler zatlaram gowy gataşypdyr alyşypdyr. Indi daşyny kremlap owadanlaşdyrybermeli bolduk. Ýaly bu gezekki eden tortum gowy beýik boldy, egerde siz bular ýaly beýik hökman däl diýseňiz, ýokarky bir kremi bilen çöregini aýryp bilersiňiz. Şonda ylaýygrak, ortagurprak tort bolar. Indi ýaňky kremimiz bilen daşyna gowy edip çalalyň, gowy edip ýylmalyň, bolja edip kremimizi çalyp çykalyň. görüň, şokoladny kremimiz gowy gowy boldy, ýylmanajyk gowy krem boldy, hem tagamy süýji, hem görnüş taýdanam tortuň üstünde owadan oturýar. Siz hökman snikers tort däl-de, başga tortlarda-da Şular ýaly şokoladny krem ulanyp bilersiňiz. Indi buny gowy edip şuň ýaly elmanajyk edip çalanymyzdan soň indi ýene bir salymyl holodilnikde goýmaly şo üstüniň akyp duran şokoladyny ýasamagymyz üçin gowy sowuk bolmalyda biziň tortumyz şoň üçin ýene bir bir iki sagat holodilnikde goýsaňyz hasam gowy. Indi bize şu üstüniň akyp duran şokolady üçinem ýüz elli gram şokolada elli grama sliwka ýigrimi bäş gramam ösümlik ýagyny guýýas. Şolaryň hemmesini guýýarys-da, mikrowolnowkada ýa-da bugda eredýäs. Gowy eredip, gowuja gaşdyramyzdan soň, indi tortumyň üstüne, tortumyzyň üstünden guýýarys. Ýöne tortumyz-a gowy buz ýaly sowan bolmaly, şokoladymyzam şo wagt ýylyka, entek doňmaka, gyzgynlygy barka üstünden guýýarys. Haýdabrak işlemesek, şokoladam tort sowuk bolansoň bahym doňar. Şoň üçin haýdapjyk şeýdip özüňiz üstünden ýuwaşlyk bilen akdyryşdyryp başlamaly. Üstüne bir bir gezek çalanymyzdan soň indi çemçejik bilen şony doňmaka haýdapjyk akdyryp çykýas her ýerräjiginden özüňiz nähile guzynrak akdyrjakmy uzynrak akdyrjak bolsaň köpüräjik guýmaly gysgarak akdyrjak bolsaň azyräjik guýmaly Şony sazlap çyk özüň şeý diýip gyraçyklaryndan akdyryşdyk çykaýmaly şokoladymyza. Eger-de sizde aşhana termometri, ýagny aşhanada gyzgynlygy ölçelýän zadyňyz bolsa, şokolady şonda ölçäp görüň, bize otuz bäş, kyrk gradus bolsa şol ylaýyk işläbermeli gyzgynlyk bolýar. Ondan gyzgyn bolsa-ra şokoladymyz, aşaky kremimiz ereder. Ondan sowuk bolsa-da şular ýaly şeýle akyp duran owadan bolmaz. Şoň üçin gyzgynlygyny özüňiz sazlaň. Eger termometriňiz ýok bolsa, şokolady elläp görüň, size çala ýelsi bildirýän bolsa şol ylaýyk. Gaty gyzgyn bolsa, kyrk gradusdan gyzgyn boldugy, ýelsi bildirmesede onda otuz bäşdenem sowuk boldugy bolýar. Şokolad gapdalyndan akdyraňyzda-da has uzyn, inçe bolsada gaty owadan görnenok, şoň üçin azajyk ýogynrak bolsada gowy gelişýär. Birem has aşak degse gowy görnenok, şol ortarajykda bir Bir gaty aşak degmändiräk doňup galsa, bir göze ýakymly owadan görünýär. Şony sazlasaňyz, hasam tortuňyz owadan bolar. Eger şul işleri edip durkaňyz, indi üsti birazajyk doňuşyp ugrad-ow, indi gataşyp ugrad-ow diýseňiz, bir gezejik demir pyçagy gowy gyzdyryň-da, bir üstünden bir göni ýylmapjyk geçik goýberiň, şonda üsti ýylmanajyk bolar. Onam kän geçseňiz, ýüzüniň ýalpyllawuklygyny pozarsyňyz, ýöne bir gezejik gyzgyn pyçak geçseňiz, Ýüzi ýylmanajyk tekiçek düşer. Ine üstüniň şakaladynam akdyryp bolduk. Görüň, şeýle-de owadan boldy. Häzir üstüne hiç zat goýmaňda-da, şular ýaly akyp duran şakaladam owadan görünýär. Tortumyz gowy sowuk bolanlygy sebäpli şakaladlar şol aşak gaty ýetäýmäkä doňup galanlyklaram şo sebäpden. Sizem edeňizde şo zatlary nazarda tutsaňyz, owadan gowy bolar tortuňyz. Tortumyzy bezäp başlalyň. Tortumyzyň üsti üçin men şular ýaly şokoladny tortjagaçlar ýasadym, şolary goşduryp çykjak birim bir magazyndan alan bir tapan-tupan zatlam bar diýen ýaly bulary goşdurjak, garaz haýsy owadan gelişse. Biram çöplüje eskimolamyz bar, çöplüje tortjagaz diýip, şulaňam resepti gerek bolsa men aşak çatda linkini goýaryn, eger görmek isleseňiz, öňki wideolarymda şulaňam ýasalyşyny giňişleýin düşündirip ýasapdym, şonam görüp bilersiňiz. Biziň snikers tortumyz taýýar boldy. Geliň indi bolsa buň içini kesip göreliň içi nähilek bolduka bir gün goýdum holodilnikde gowy alyşdy zat etdi indi içini kesip göräýmek galýa. Snikers tortumyz Gaty gowy tort bolupdyr ine görşüňiz ýaly bol kremli, bol maňyzly ýöne şol bol kremli bolanda-da süýjüsi ýiti bolup ýa-da ýagy mesgeli krem ýaly bolup ýiti bolup mädäňe degýän krem bolmandyr. Gaty gowy gaty süýji tort bolupdyr. Sizem şular ýaly tort hökman edinip görmegiňizi maslahat berýän. Şular ýaly snickers tort bişirnseňiz şowly bolsun, noş bolsun.